hi mi amukeriwile eka xitsonga online mi ta hi khomela a hi nga mi rivalangi a ha ri ku lavisiseni ka matirhiselo ya switirhisiwa swa manguva lawa ku endla leswaku dyondzo ya xitsonga na yona yi ta tlakuka ngopfungopfu loko hi langute ngopfu timhaka ta fourth industrial revolution namuntlha hi ta va hi karhi hi langutile dyondzo ya email ku nga switirhisiwa swa manguva lawa leswi nga ha pfalaka papila ra xinghana loko nkarhi wu karhi wu ya hi languteni goza ro sungula hi languta xivumbeko hi sungula hi tikherefu eka tikherefu ku na mintila ya ntlhanu leyi u faneleke u yi tata wo sungula yi ya eka iva ku ri simati at yahoo com va khopi eka va ku nsovo at gmail com khopi ya le xihundleni eka ivi va tsala lahayani khopi ya le xihundleni hi liyani hi yi vitanaka bcc kumbe blind copy hi xilungu ivi swa boha leswaku hi tsala leswaku yi huma eka mani na leswaku nhlokomhaka yi ri yini hi na vona nhlokomhaka yi xinkhubyana xa masana fanele ku va xiphemu xo sungula xa email swa boha leswaku vuxokoxoko lebyiwani u byi nghenisa loko u lava ku kuma timaraka ta le henhla a hi languteni goza ra vumbirhi ku nga miri miri hi wona wu nga hi khomela ngopfu eh, timhaka nkulu hi fanele hi tsala email ya hina hi ku kongoma va ri ma rhambiwa eka xinkhubyana xo tlangela siku ro velekiwa ra nakulorhi wa hina masana chauke lexi xi nga kunguhatiwa hi ndlela leyi landzelaka i va tsala siku va tsala nkarhi i va tsala na ndhawu vuxokoxoko lebyiwani byi na nkoka swinene ku endla leswaku lava va rhambiwaka va ta tiva laha va yaka kona leswaku hi siku rihi na hi nkarhi wihi naswona va ri mi komberiwa ku fika hi nkarhi lowu vekiweke leswaku hi ta tlangela no titlonya hi swo nandziha tanani na mpahla yo khida tanihileswi ku nga ta va na ntlangu wa bolo ya mavoko edan'wini ro khidela eka rona leswiyani hinkwaswo ka swona hi wona miri wa hina mahungu ya komile naswona ya kongoma kambe ya helerile a hi languteni goza ra vunharhu ku nga mahetelelo wo sarisa lahayani a hi languteni xikombiso lexiwani va tsale ku nakuloni sobuza khumalo ivi xiyimo xa yena lahayani ku va mukunguhati a hi languteni le makumu le makumu ku na ntila lowu kombisaka leswaku u nga namarheta swo karhi a swi tekeni mahungu ya kona ya tele kambe ku ri na vuxokoxoko lebyi byi lavekaka ku fana na munhu a nga namarheta mimepe yo kombisa laha ndhawu leyi yi nga kona a nga ha namarheta nakambe swifaniso sweswo sweswo emahetelelweni hi ta vona leswaku xivumbeko hinkwaxo xa email xi ta va xi ri hi ndlela liyani loko email ya wena yi helerile hi nga kota ku yi vona yi ri hi ndlela liyani a hi tekeleni enhlokweni swinene leswaku xivumbeko xi na nkoka loko hi karhi hi tsala email ku nga vi email leyi tikombaka onge i papila kumbe xitsalwana swa boha leswaku mintila liya u yi vonaka lahayani yi va yi ri kona tsundzuka email ko va xifambo xo rhwala mahungu yo karhi swikombiso ku nga va xirhambo xitiviso Mahungu lawa hi toloveleke ya rhwariwa hi papila. Kurisa ra wena ririmi Xitsonga online. Subscribe u tlhela u avelana na van'wanyana. dyondzo leyi yi tisiwa eka wena hi va xitsonga online